Şu il-günüň içinde-de birtohar adamlary görýänsiňiz, eşidýänsiňiz, ýöne gezip ýörse-de boljak-da, şu özüniň täsilaty bilen ýa özüniň medirigi bilen ýa özüniň puluna ýa özüniň owadanlygyna ýa özüniň saglygyna ýa özüniň bir heýkeline owadanlygyna daýanyp, bir biedepçilik kepleri Resulullah aleýhissalatu wesselamyň mübärek hakynda, ýa Kuranyň hakynda, ýa hatda Allah Tagalaň azamatynyň barasynda biedepçilik edip, bir güldürjek bolup, ýa öz kepleri aýdýandyr. Şol adamlary gözläp görüň, basym hakyldan çaşýandyr şolar. Hakylsyzdyr şolar. Ol-da akyldan çaşyp, däli bolup kesip biren däl-ha. Bir forum özi hakly baý ýalydyr. Ýöne şol adam bir samaklap, paçawlap, awwalky zady bar şol adamyň, öz oglangyşagy, öz heleýiniň gözüne aňryk baryp batan basym ýigrenjidir şol adam. Gözläp göraň, diniň azametiniň barabarynda bolýan zat daşy. Pygambarymyzyň mübärek edebiniň bäraberine biedepçilik etýän adama hakyldan çaşar. Hakyldan çaş däli bolarlyk gürrüň dä-ha, özi öňki şat işindedir, öňki jaýyndadyr, öňki defterinde oturan bolsun-ha, emma özi bir samsyklykda, bir biedepçilikde, bir biterbiýetlikde, bir ahlaksyzlykda, soňram kepleri gatyşýandyr, özüniň ýoldaşlaryna-da ýigrenjidir. Adamlar ýöne gülüşjek bolup daşyny alsalar-ha, Ýöne çyn keýpi edip şuň daşynda oturmar hiç wagtda. Zenan oglan şonuň özüne-de ýigrenjidir. Özi näme şu dünýeden bir lezzet almany, çaý-suwundan lezzet almany, bir ybadat näme, bir märeke näme, toý näme, ýas näme, şu zatlary bilmän garaňkylykda geçip gider. Hudaý Tagaladan edep diläp gezmelidir. Hudaýa men edeplije bolawereýin, Hudaý men imandan aýyrma, Hudaý abraýdan aýyrma diýmeli zatdyr. Şeýtdirip-de, Dünýeden geçip-de, ahyrete-de ýa kapyr, ýa pasyk bolup dünýeden geçmeli. Iki dünýäň awarrasy bolmarmy? A. Türkmen aýdýar, Ojur adama iki dünýäň awarrasy dagy diýýär. Ýöne hamana sen gelýäň daşda, saňa olakan bitirdip beren işçi näme bar? Näme bir, bir ahun bir, bir towar zatlary ýazypdyr, o bir towar zatlar däl bu zatlar. Bu zatlar Muhammet pygamber aleýhissalatu wessalamyň olakan owadan ýaşaýşy. Bu aýdylýan gürrüňler mübärek Resulullaň aýdýan sözleri. Bu zatlar Allaň kalamy. Bir aýdylýan gürrüňler dünýä we ahyret saadet gürrüňler. O zatlar kellesine gelen-ä, kellesine gelmän-de ýöne bir biedepçilik, bihormatçylyk, bi edep, bi terbiýet, bi nuruň baraberine kepleýär. Ondan üçin hem ýa hakyldan çaşygyldyr, ýa halkyň gözünden gaçygyldyr, şeýtdirip dünýeden meriz bolup dünýeden geçip gitmeli. Oňa türkmen iki dünýäň awarrasy diýip aýdýar. Emma edebiň içinde, hormatyň içinde, musulmançylygyň içinde özüňizi ýaly gezip ýören adama bar. Oňa türkmen näme diýýär? Iki dünýesi abat adam diýýär. Oňa türkmen iki dünýesi abat adam diýýär. Hudaý Taala ir-gün içerligiňiz bilen iki dünýesi abatdan boladyňyz inşaAllah.